Ekpɔ be katolikitɔ me numewɔtɔ nazɔa, ekpɔ be nenye be ame tsi zo ƒe, ame ɖe ku eŋu ku alo amea ku tɔ ku, ame ade ka ve kua, womekɔ ne eya ƒe me o. Woɖana amea ɖe mɔta, wotɔna baa kpɔ. ye wokɔ na amea de eme. Nenye be wo woɖi amea vɔa eƒe kɔsiɖa ɖeka alo ŋkeke blave megbea wo wova gbana kpo. Ne wogba kpo wogbana a wo e leke wogblɔ ɖa wokakanɛ teƒea wotɔna zui. Nutozoe ame yiwo nye amlimame wokuna zo fi ma kɔ dana dɔ. Ye ta wotsea edebaya ma ko ame tsi zo gbe me kɔ nu o ye wowɔna ta wo kipna abaya mawo ye woxlẽna ŋkeke ye wova tɔna ye wogblɔna be afi ku ɖa. Nu ka ta kura gbe ko woyɔ? Ele abe ame ti zɔ gbea kura gbe ko wo ɖina. Kura gbe ye wo ɖina ame ti zɔ gbɔ le blema ye ta kura ƒe ŋkeke nye na ŋkeke ɖe ye na be kura gbe mía mizana nu dze gbagbagba. Ese nu ke gblɔm mele ta ame ti zɔ gbe ƒe kɔnu wonye. Wowɔna vɔ wokɔ nua de agbalẽ me ta wode ba mo nɛ menye wotɔe wonye o. Menye woƒe enuwoe wònye wowɔna o. Mía tɔgbuiwo ƒe kɔnu wònye. Eya ta wobe afi ku ɖa ta ne wowɔe nenema wokuna zɔ afi ma na ame ɖewo be no ta ye ne wɔ ame yi ke zogbedɔ wole fu ɖem na woa no ku zo afi ma ta na wò koe vɔ. Vɔ zo afi ma ke ne wokui kɔ ɖe aƒeme ko woƒo ame tsi zogbeawo de. Ye na be ne eyina la, ame ɖo mɔ be alɔ kuteƒe woba ɖi ka le teƒea. Vɔ tila ɖe le kotoku mea edze be na dzi ɖe me ɖɔ. Woame tɔ̃ na eƒu abe aleke ne wo aŋɛ ƒu eve aŋɛ ƒu dzi aŋɛ ƒu dzi akɔ ɖeka kɔ ble. Woana abe aleke wobla na gbɔ dɔ gbɔ ɖe mi wu gbɔ wobla nɛ. Woanɔ kotoku me fo nye ne yi gama ame sia ame sa bo ewɔ nuka magble ŋɖeke ŋtsi o. Ye ma ye kuteƒea tse ƒe power ɖeke Azɔ me pawa ɖekɛ aɖe fu na wo ta. Míyɔna enu ma be azɔ. Ne wobe ta akpɔ be woɖo aɖo azɔa, wozãna eɖe kɔ yɔe. Eɖe me nu yi ma ke ne gbɔna hã ye wozãna. Ye ta ne woɖo azɔ le Voduz akpatɛ gbɔa, wozãna nu ma kple liŋɔ. elu, elu ma tsia ye woyɔna be liŋɔ ye wosɔ kpena ɖe eŋuti kple lifi ye ta ne ame ɖe le ŋedu gbɔ ye wòku ami be mido azɔ ne ŋedua alo zikpuia, mizãna nu ma kple kpatsi ma ƒe amakpa ke ʋe ɖe egɔmea ye mikɔ dona azɔa. Nenemae wòle ema. Ye na be ne ame kua le zikpui ƒe mea, akpɔ be wolãna adebaya, woafe tralẽtralẽtralẽtralẽ adɔ kɔ adɔ kɔ kpatsi ma ɖe enu kɔe fia ne wogbe ne egbe nya nya ne ege ɖe aƒeme ko anya be e ame ku le aƒeame wodena aza emɔa nu. Ese nya me la ɖe? Ta yi mía tɔgbuiwo nenye be wo kɔnu le no wɔ zogbe dɔ me kɔnua, ne ŋkekea ɖe ya wo be woa kplɔ edɔ le dua mea, wo zana ede ɖɔ ma ye wo kɔ kplɔ na edɔ kple ahe le aƒe ma. Ame sia ame adzi de ɖɔ, eh, de ba ya ye woa nɔ hehe. Ese nya me la ɖe? Gake yi Yesu xe ɖe ya sɔe be gbɔgbɔa le zã ŋkekea me kpɔ su afi wòwɔ nu ma ya gblɔ le gbea bo be eɖe fɔ zã. Yesua nye Yesu xe ɖe ya tse ɖe husu nue. Gake yi wò do le kpe me ame wɔ ɖe se yo ta ɔme wɔ kɔnu yɔ. Vɔe mɔ nu dze kɔnuɔ ŋtsi. Ye na be ko gbe nya do go ɖo ta ɖe zogbe dɔ me teƒe koa? Ame yi wo bete kple ɖe afi wo so abaya ma koa? Mesia me so nu ma wo be ɖu kɔ ne dua. Ye na be wo kple kɔ yi ɖe tɔ ko atɔ lie. Tɔ va zo abe atɔ ya tse ɖe fi ya go. Ŋkeke bubu mia yi ɖe nu sɔsɔ ya. Tɔgbe ame ɖe tsa gbe enua le do. Mía dza se be ŋke na ye katolikitɔ zãna ede ba ya. Wo zãna ede sɔ wɔna woabe seremoniwo. Ŋke tutu dzɔ le mía to. Gbɔgblɔ na wo be mía tɔgbuiwo zãna ede ede ba ya. Ese ɖe me ɖɔ. Wo nye kɔnu ɖe mía tɔgbuiwo wɔna le gbeɖegbe so kaka Egipte nyigba dzi. Vɔ hafi woawɔ kɔnu ma, ame yiwo nye hũsunuwo mida wò wo mina wò woa, woe wɔna kɔnua gbã kple ɖeɖɔa. Ne wowɔe vɔ kplɔ dua mea, kafi dumeviwo pete va dzina eɖe ɖeɖɔ ma ke miate kɔ kplɔ anyigba mianɔ edua yru anɔ dɔlélewo yru kakakakaka ye miasɔ numɔwo va kɔ ɖe teƒe ɖe. Ŋkeke le wova tɔna zɔnumɔ. ye wolɔna fia, wozɔ ɖana edɔ vovovovovo. Ta akpɔ be ne wowɔ nu ya le Katolik alo le tsɔtsitɔ mawo me nya gbɔ ne wowɔ nu ya, akpɔ be ame sia ame dzena agbagba be ɖe meɖɔ maɖe yeasɔ ku enu ŋuti le yeƒe aƒe me. Ke enyana gbɔgbɔ vɔ̃ alo enu baɖa ɖe yi ke ame ɖe aɖo ɖe eŋuti wòa, anye gake yi ke aƒetɔ ya yɔ mí le be ye suxe ɖea, ke ya tsɛ nɔ kpɔ me nya nu da ɖe nua dzi vɔ ɖe eƒe kɔɖuɖu kple game mesu nɛ o vɔ wòva le nu ɖewo ke mele be newɔ oa? Ke kpɔtɔ ŋkeke ɖe abe ŋkeke blaeve ne woawɔ kɔnu ya, ya ya la ɖefoa do ŋgɔ elabe nenye be agbɔsɔa vodoa dze edzia, edana dɔ na amewo kpli tɔ ta ne do go va yina kɔ amewo kplɔnɛ ɖa. Ta ŋkekea meva ɖi o hafi wòwɔ nu ma. Ta ko wɔ nu ma, eɖu kɔ. Ta ele be no kplɔe kɔ yi ɖe tɔkɔ atɔ̃lia. Tɔkɔ atɔ̃lia nyi ka? Ne ewɔ nu ke mele be no wɔ sa le blema wa, woakɔ yi tɔkɔ atɔ̃lia, mele ɖi o ge o. Eɖo woaɖi o hafi. woaku do aɖio afã kple afã, eɖewo woaɖio abo ta le ati xexeviwo ava nɔ tɔ, eɖewo woabla wo ɖe ati ŋuti. Ya nye tɔ ko atɔ̃lia. Ese nya me ɖa? Gake wònye be ŋusunue wònye ta eye wokɔe yi va ble le ati ŋuti. Womeklẽ o. Gane wokpɔ Prengo ale ye ma yi. Fi ka wokpɔ Prengo ale? Ametakolowo le teƒe ma, ye nye tɔ ko atɔ̃lia, ta yi wo ble le eɖo yɔ tɔ ho nɔ ama heme ŋkɔ ye dzi degbe. Xexea me tsɔ viviti. Menye be me ame ma me yɔ Eli o lo. Eli ka o yɔ? Lisa. Lisa. Lisa e wo yɔ. Tɔwona ma heme kɔ yɔ kpe ɖe eblu yɔ ka. Wobo be le lia ame ka nye le lia. Ese be la ɖe ebe le li sa sakpata ne le a.

Mama nye gã, ame yi ke dzi tɔnye anɔa, mesue ɖa, efoa nye meva dzɔ. Mama nye gã xɔ ƒe alafa ɖeka blaene-vɔ-atɔ̃, nye ŋutɔ mesue ɖa. Enyee va dzɔ foa ta melɔ̃ nane le gbɔnye o, egblɔ nyawo na sugbɔ hafi amli me ŋutɔ tso ge va gblɔna enuwo nam be ale, ale, ale. Tatɔ hono aɖe ye Katolikitɔwo subɔna.

Woaboɖo nɔ e e atukpaniƒo ta ne wosɔ ka dza gbɔa, efia be ame kewo va srɔ̃ nu le zo e zogbea ka dza no gbɔ va. Ka dza siwo wole agbo le xebiɔsɔsɔewo mea, no egbɔ va na ɖe ŋkua ɖe amlɛ anyi. Akɔ ŋku me tso anyi, woanɔ ɖe ƒo, anɔ Mawu ayɔ kakakakakakakaka ko abe miaso. Ne mèso ko efia be ke le avɔa me eɖu kɔ ɖe. Ese nya me la ɖe ke le ehukpɔa me eɖu kɔ ɖe. Ke le fada so kɔa ye eɖu kɔ ɖe ta. Agayi next time. Ye na be ne game so woaɖe mi toea wobe amesiame ne yi ƒe aƒeme. Fi ma wodze abe aƒo tsi ɖi le miaƒe aƒe me, ahe mia me zikpui hafi ava. Vɔ Yipitɔwoa, woawo memaa anyi o, wonɔna klo dzi. Agbosu si woa ke nye ta na woa, ne wo, ne wodze aɖe ŋkɔ ye womemlɔna anyi o. Eklo dzi wonɔna ye woanɔ ŋkɔwo yɔm kakakakakaka kple megha kple megbesa Ko ne ŋkɔ kee ehun wɔ asɔ agɔa, evɔ ko ye aso kple du, ye wa le wo sɔ kplɔe kpɔ mɛ avi wa va wɔ kɔnu nɔ. Vɔ ne nye be wo te le ŋkɔ yɔ kakakakaka, ne eɖu kɔ ko aɖe ko adja ye pri. Ke fia be mɛ ɖe ŋkɔ o, aga repeat azɔli zɔzɔ ma ko wo zɔna. Nenema nye enua ma. ta miatɔgbo ƒe nua ɖe ye ko wode ba emo na. Ese me la ɖe ye ta ɖe bɔbɔ yi ɖe Katolika ƒe vɔsa me kple enubabla ɖaka nya ɖe ko menɔ nya se. Enubable ƒe aɖaka elabe to honu akla la me wobla ne ɖe woda ne ɖe agba dzi. Tɔgbi enu le do. Ta ye wonɔna aɖaka me wokɔ dana ɖe agba dzi. Ke ne wole kɔnu wɔ gea, woɖona agba abe aleke woɖona amekukume agba ye woɖona tɔhonɔ agba ye mina wòwo mlɔna gbɔ kaka ŋkekea la ɖe. Ne ŋkekea ɖe vɔ woblae wokɔnɛ aɖi sa le dua me abe sakramento. Wokɔ eme ŋu dua me wokɔ. Eze me ta ne kpɔ nubabla ɖaka me so kpe ŋɔŋɔ efia atankai so gblẽ tsrɔbo ya koe le me. Ese nu ke gblɔ mi le mfia ta nenema ye nye nuawo ema. Fifiwo va kpɔ be wole dze fi ge ekpɔ be ne nye woƒo nye husu woƒo nye vodu si woƒo de kpɔa madɔ nyɔnu gbɔ. Ese me la. ne nye ŋutsu, ne nye nyɔnua, womadɔ gbɔ o. Ese nu si gblɔm mele ema? Vɔa ame aɖewo le ke ma wa efu le wo si hafi woyi kpɔ ame ɖe. Ele abe ke wo fɔfɔa nu yi ke le wo wɔm ma ke tɔ ho nɔ axɔe la ebe ne ne yeaxɔe kple fua ne wòadze yi ne wòatsi agbe. Ta ɖevi yi le dɔmea ya tse dzena eme le dɔme. Ne nenema wòle ma, ta ne wobe womeɖena srɔ̃ o, womewɔna ɖe o. Ne wole kpɔ mea, womeɖena srɔ̃ ɖe o. Wotre ɖe nu vɔ̃a gake vɔ̃a maƒo nu sukɔ me tɔ ɖe ƒua. Tɔgbe fifia conseil alo nya kɔ la gblɔ ne míato Afrikatɔ ko kpasa Yesu ɖo be míwo tasi tɔgbe kɔ no tasi no keke. Nya ke le. Ke maa gblɔ nɔ nye be amesiame ne gbugbɔ va megbe. Nɔ bo gbatɔ ho nɔa, nya nye me believe nɛ.

Ese nya me la ɖe, ta no gbugbɔ va wo menuwo gbɔ kpo. Vodzu da teƒea gba. Wo mawua enɔ na to kafi nu yi ke na kɔ nya be nane le fi ya ye nye le gba ko li da ɖe nua dzi. Ŋɔdru yɔ beke mi li ɖe xɔme le mia gbɔ nye legbawo kple trɔmawa wo me le anyi kɔ ya ko wo li ɖe dzia me wo lo. Mawuwo ŋutɔ le ze me le ŋua me. Kafi wo kɔ na nu yɔ wo da ɖe dzi abe wo kɔ represent be ne va fia se symbol be nane le fia. Fifia wo va be ma eva ma gba ƒe. Made gbe o, mele nua kpɔ ebe yi va gba ƒe. Mi dze agbagba, mia gbugbɔ va megbe. Pasitɔwo ke ɖe na fu ne nyea, me gblɔ ne ɖewo be, be made si ta be nya me dzi be mega wɔ tɔgbe ne wo be ao yewo ku. Be ma nɔ gama ne yewo kpɔ wo ne ma nɔ kpekpe ɖe yewo tsã be kpɔ. Enya ma nɔ gea, ŋtsɛ ŋtsɛ be ma zo nu kɔkɔea, ebe ma ga wɔ. be magavɔ̃ be gbe ɖeka ɖeko medzana anyi koa, yewo pastor ƒe te koe wogblɔ na wutɔ ge koa ava crown bishop ƒe be mezu bishop. Ta medzi be mana Afrikatɔ no nya be no nyɔ va wo ɖokuiwo me. Ne mi nyɔ va mia ɖokuiwo mea, nu yiwo pete bu mia ke ɖe wo ŋuti. Ese nu ke gblɔ mena? Nu yiwo tututu ŋua nya ke ɖe ŋuti. Ne so le fi ya fifia ne ɖo maka nyigba dzia, ekpe ko wosubɔna le fi ma ɖo. Ekpea ŋutɔ wɔme eve. Kavie ɖeka gblẽ, ɖeka le. Ye ta kafi akpɔ kpea ŋutɔŋutɔŋutɔ a capacity ke anɔ asiwo le gbɔgbɔ me aɖo le gbedodoɖa me hafi akpɔ the right nua doa nɔvinye mele easy o. Me, me, mele easy o. Ne game so wole gbedo gã ɖe gama, enye xɔ me ko menɔna nɔna ɖe vɔ meyina afi ma. meyina teƒea eye nyemesubɔ o. Srɔ̃ɖetɔe menye kple atakpui gake yi gbɔgbɔwo lé ma, wokplɔna ɖe nuwɔƒe te gbɔ yo. Amewo sona Fulaniwo, Awusawo ɖo va na gbɔnyea, wofli wo xɔse be, ne gamea su tutu Mawu yi ŋutɔ enye ima mato na gbe ɖa tɔtɔtɔ neva, ne nɔ te ne do gbe ɖeka adzɔ akpɔ be metu va, vɔ nye metu vɔ, nye menya ŋɖeke ku ɖe nu ma ŋuti o. Ne wowɔe va dzo ko woawo tsɛ woɖo wodzo. Ese nu ke gblɔ mi le, ye wogbɔna va amli ma. Ese nu ke gblɔ mi le la ɖe. Ne ekɔ nu ya ke wonɔ xexlẽ ma, wome ta zibi ma, mafiɔ amegbetɔ le me. Ati soga amegbetɔe. Mí amegbetɔwo ale. Ne gbenya wɔ ale kɔa. Evea tsi so ga, eta o. Fia, takpɔ ba tsi so ga me fia me kɔkɔ. Fia ele ale. Fia enya lɔbɔ teƒe. Ese me na ale. Ye nya tsi so ga. Ta Egypte le fuma. Mia to go bete do to le fuma. Egypte, kafi obe mia to go do ozo. kakakakaka wova do go la na go kple nyawo kpata kata kata mi va do ɖe afɔ nye na ame yawo ɖewo mele bubu o wa etɔ yiwo le sɔsrɔ̃ ma leke woanɔ agbe vɔ wobuna Noɖo tɔ gã mɔ tu na mli ma ne to awo ama me ɖe ve. Efo nye. Enye wo kɔn ɖe ta ta kura ɖe me ɖo asa apu apu dzi ala tɔ eto va. Mi de agba. Sɔ da ɖe dzi. La be fi ko wɔ na o me na pol electric pol le le ta kura ɖe fi ko da ɖe le apu ame a apu ava le kɔdwe. Yema yeme si je o re. Yɔ va kɔ mi fuma. Agbakɔmenɔwo do mí do ɖe tɔa tome le gbe do ɖa kakakaka, atsaƒua dza kɔ anyi, ekpe va dzi, edza kɔ anyi, etoa, ekpe le eme gladzaa va dzi, mí sɔ nua da ɖe edzi wò kɔe ɖo. Fima ye gbegbegbe wo le pole la le le takora ɖe. Mía tɔgbe wo me wa amli ma. Hmm. Ebe Mose exlẽ nu ke na nyewo ale lo. Woƒu nu ke anyi edzɔ le ge lo. Enya mega me kpo ke me zãna. Ala ti zɔ ti ya ɖeɖe kɔ ne nye me ɖo tɔ gbɔ ne game so tututu amli ma ŋtɔ ɖe mɔ ne me de ɖe tɔ dzi la na mɔ. Ela na mɔ pia vre dome. Nyisɔ ƒe dua gɔme mi le kɔa, ya gɔme bia gbɔgbɔ be o o be si gba tɔ ya me hiã be ma xɔ alo me kpɔ dzi kpe ŋgba ko o fia ne me ma o. Esi dza le kɔƒe nya me ɖeɖe. Mi xɔ vɔtiki nugo ya ɖeka kple afã. Mi da gba ɖe ŋdɔ esi gbe. Me be ne sia la ga dza vele eɖo la dza la abatu vɔa tension. Woyɔ ame si dza ɖeka ɖe gate mɔ le trɔxɔ be ten bi ɖa wɔ mía abe ma yɔ se te. Le mía ma ƒe ame sakɔ. Yewo gblɔna be ame li Mawu yi ke gblɔ le gbea be Mawu afi ko wole adzi be minya. Ne mente dze si fi ke Mawu le na wò ŋutɔ wa. yeanɔ fu kpe be yele Mawu dzi. Wobe mía tɔ gbɔdzɔ yi dziƒo. Wobe ame gava dzɔ ame. Ɖea ɖewo ɖe asi le ŋu le gama. Hmm? Ɖewo ɖe asi le ŋutia. Ewɔ nɔ gana. Fi ake o mí le ko ya ko mí le tɔtrɔ to mea la, ne ame ku mí le avi fam mí le tɔtrɔ ko me wo ga gbɔ lo dzi. Ne wo dzi ame ɖo aɖi ame ƒã. Me be nyɔnu ke va ga me wɔ ne ga ma kɔ va sɔ kpɔ kɔa ane xɔ gbɔ eyi yɔ. Wo nye papa lu fã ŋtɔ ya o ma. O papa lu fã ŋgba ɖo ŋku djo me be ne ɖo to ŋma. Ne woda tɔnye me foto ɖe fia ne mekpɔ etɔnye kpɔ oa, ne mekpɔ kpɔ ne kpɔ tɔnye me foto agblɔ be nye. Nenemae wogblɔ abe ɖe amli me. Ekpɔ afi sia. Ta meɖe kuku na Afrikatɔ. Ne mele nu ya gblɔ ɖe meganɔ mia vo. Míaŋeɔ, ɖe ame menu ɖe vea dɔme na mí. Ta mí ne ame ɖe le nuɖe wɔ wòanyɔa, ke wò tsɛ gava le bubu gblɔ kɔ le gble. Wole be wò tsɛ nàback be ŋ, nu ya gblɔ yele ɖe, ne wole gbɔgblɔ nyateƒe ko ke ame ɖe tsɛ trɔ. Ye míawo ƒete míele fu kpem. Kpɔ fifia ne ekpɔ ɖeka dzɔ ƒetea, wodo abi ɖe glã. Wosi amewo ƒete woto ge. Vɔ ne meto na ge, ege toto mele mia me ƒome mo, ye va to ge koe bu. E, e, nya gbɔgblɔ me lolo, ne ge toto mele mia me ƒome mo, ya koe va sɔ ami sisi ɖe ga gɔme kɔ ƒo kpɔa. Togbo mege ya kpɔ de dzi o.

Megé ɖe tɔnyɔ me xɔme kɔ egbɔ na mama kɔnɔ ya be yi me ɖa yi ke rasta nɔ yi ta ke gbɔsɔ aƒua me a ele yi si le gɛ ma kpɔe. Ke megbe ya gbɔ dze be agba gbɔ ya ko me kpɔ wu ya ba le lu ya aziza me ɖa ɖeke me ga la fi de ke. Ese nu ke gblɔ me. Ta yi nya na mi be míade dzesi nanewo, nanewo le ya dze be míde dzesi. Ne míte le dzesi de nu ya woa, míafɔ nu le ɖusi, míafɔ nu le mia, míafɔ enya ne enye wɔ be enye Kristotɔ. Nye medzakpɔ aƒonɔa ƒe dɔme nam o. Ne wɔ be wɔ be enye Mose le, nye medzakpɔ aƒonɔa ƒe dɔme nam o. Boŋ míawo pɛtɛ míte va Mebe xexea me geɖe va sẽ wo ya. Vɔ ne aʋa ɖe la gava dzɔ ko be xexea me ʋa petea, hɛ, hẽ, míawo ŋutɔ míame subɔsubɔ nya yawo ke ko ahe aʋa vɛ. Nɔvia yaya ye medzi o. Ta ne ebe yi trɔ dzime koa, hɛ, Ne tɔgbe ŋkɔ nye Azuma, gasɔ eke o. Trɔ ŋkɔ be yi tɔgbe ŋkɔe zu Yesu kɔsi. Yesu kɔdzo. Megayi tɔgbe o ma ƒe me ke o. Mia tɔgbe ma nyigba nya ɖe ke megaka o. Ke fia be etrɔ dzime. Ne wobia be o. Ne ekɔ si kuma me vie oa, gblɔ be wòme ya o. Yesu kuma me vie. Ke ye fia be etrɔ dzime ŋutɔŋutɔ. Gake nye tɔgbe nye ŋkɔ ya zu ma. Yame ƒe mede si ta ŋkɔ ya ya zu ma. Ɛɛ. Ko megale gbɔgblɔm be le nye megakpɔ gbɔ mazu ma yi wòkɔ alo enui ati ƒoa ke wòsɔ ɖe nya nu ke ŋkɔ wònyi ne. Edze be na eliminate nu mɔ pete ne nane dzɔ le miama be me megavɔ ne ku dzɔ megavɔ ne ku wò ŋutɔ na ɖi ɖoko. Ke trɔ dzi me. Midze agbagba mi nyɔ. Metɔ. Akpɛ.